अपने सब गोटे के प्रणाम आजुक चर्चा के विषय अछि अपन सभक बीच खूब तेजी से लोकप्रिय होइत मैथिली सिनेमा मिथिला मखान के तऽ आओ जानै छी एकरा संबंध में

बंसिया अब न बजाओ विपिन बंसिया सुनो सुनो रसिया सबसँ पहिले ई जानि लै छी कि एहि सिनेमामे मुख्य कलाकार के सब छथि सबसँ पहिल नाम क्रांति प्रकाश झा जी के छनि जे एहि सिनेमामे मुख्य कलाकार के किरदार निभा रहल छथि क्रांति प्रकाश झा जी हिंदी सिनेमा के युवा कलाकारक श्रेणी में सेहो बहुचर्चित छथि हिनका धोनी सिनेमा में लोग बहुत पसंद केने रहनि आ एहि बीच में निकलल वेब सीरीज रक्तांचल में सेहो अपन कलाकारी से ई धूम मचा देने रहथि दोसर कलाकार छथि पंकज जी जे एहि सिनेमामे ब्रह्मा नामक किरदारसँ खलनायकके भूमिका निभा रहल छथि अहिना नाम छनि अनुरिता झा जीके गोविंद पाठक जी प्रेमलता मिश्र जी आ अरुण कुमार जी उम्मीद अछि जे ई माझल कलाकारसभ अपन कलाकारीसँ अहाँके मन मोहि लेता

चंदन के रगचिया मोरा रे अंगनवा चंदन के रगचिया आओ आप जानत छी एहि सिनेमा के स्क्रीन पर उतारऽ वाला निर्माता निर्देशक के मिथिला मकान फिल्म के निर्देशक छथि नितिन चंद्र जी आ निर्माता नीतू चंद्रा जी ई सिनेमा रिलीज भऽ रहल अछि एहिमे सबसँ पैघ योगदान हिनकरे दुनूके छनि एहिमे कोनो मतान्तर नहि छै आमतौर पर निर्माता निर्देशक के संघर्ष सिनेमा बनेबाके तक होइ छै मुदा हिनकर संघर्ष सिनेमा बनेबाक चारि वर्ष बादो चलैत रहलनि आ ई इएह के परिणाम अछि जे आब ई सिनेमा जनमानस पटल पर रिलीज होबऽ जा रहल अछि

सारे एक्टर्स उसी जगह से और हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि हम उसे रिलीज़ कर पाएँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली uh, नहीं कर पाए हैं फॉर फॉर वेरियस रीजंस आओ आप जनैत छी जे एहि सिनेमा में खूब कोन मिठगर गीत अछि सुनू सुनू रसिया गीत जकर गायक उदित नारायण झा जी छथि हरिहरन जी द्वारा गैल आइब गेलियो प्रदेश सेहो एकटा बहुत प्रशंसनीय आ मिठगर गीत अछि जकरा यूट्यूब माध्यम पर रिलीज कयल गेल रहए ओकरा ओतऽ बहुत पसंद कयल गेल अहिना गीत सब अछि मैट कोड़रे शीतल केश कारी धार दरभंगा द्रुपद चांद सूरज एहन एहन आठटा गीतसँ सुशोभित अछि ई सिनेमा

सब गायक एक पर एक छथि चाहे उदित जी होइत हरिहरन जी साकेत परोलिया जी विनोद गवार जी सब अपन अपन गायकीसँ एहि सिनेमाके एकटा अलग स्तर देलखिन हेँ तऽ ई सिनेमा चाहे गीतक दृष्टिकोणसँ देखी या पटकथा के दृष्टिकोण से या फिर कलाकार के दृष्टिकोण या एक भौगोलिक दृष्टिकोण से देखी सब तरह ई सिनेमा अव्वल अछि एक प्रमाण अही से भेटे है जे एहि सिनेमा के 2016 में नेशनल अवार्ड दिल गेल रहे आ ई सिनेमा के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ साउथ एशिया टोरंटो में सेहो चयन कल गेल रहे एकरा जागरण फिल्म फेस्टिवल में सेहो चयन कयल गेल रहे आ नेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग नई दिल्ली में सेहो चयन आ पुरस्कृत कयल गेल रहे अतबे नहि एहि सिनेमाके आईएमडीबी पर नौ दशमलव एक रेटिंग सेहो भेटल अछि तऽ एहिसँ जनतब अछि कि एकरा अलग अलग प्रतिष्ठित मंचसँ सम्मान देल गेल अछि हँ रिलीज होबऽमे भले कनिक विलम्ब भेल मुदा जे हिसाबसँ एकरा फिल्म क्रिटिक सबसँ प्यार भेटल अछि उम्मीद अछि जे ई फिल्म सबके दिल पर राज करत अतबे नहि एहि सिनेमाके कनाडा यूएसए इंडिया नेपाल चारि देशमे शूटिंग कयल गेल अछि मतलब एकरा चालीस डिग्री तापमानसँ लऽ कऽ माइनस पैंतीस डिग्री तापमानके रेंजमे शूटिंग कयल गेल अछि मिथिलामे मखानके केना की उत्पादन होइत छै ओहिमे किसानके कथी बाधा अबैत छै केना छोटवैया गुंडासभ एकरा उत्पादन पर समस्या ठाढ़ करैत छै या केना गामक लोक अपन व्यवसाय बचेबाक पर आबि जाय तऽ किछु कऽ सकैए एकर सभटा उदाहरण बड़ सुन्दरसँ दू ढाइ घण्टामे एतऽ देखल जा सकैए अहाँके ई तऽ भ्रम नहि ने यऽ कि अहाँके नाम क्रांति छियै क्रांति तऽ अहाँ क्रांतिकारी भए गेलियै अहूँके कहीं भ्रम तऽ नहि ने अइ कि अहाँके नाम ब्रह्मा सिंह अइ तऽ अहाँ ब्रह्मा भऽ जायब

मिथिला के विकास मिथिले के आदमी कऽ सकैया हमरा हिसाबे ई सिनेमा मैथिली सिनेमा जगत के फिर से जीवंत करवा के ताकत दर्शेलक है तो ई अपन सभक जिम्मेदारी अछि जे एहि सिनेमा के देख एकरा सफल बनाबी ताकि अहिना अपन भाषा और नीक नीक विषय आ नीक नीक कलाकार सन सिनेमा मैथिली में बनैत रहे ई सिनेमा अपने सब देख सकैत छी दू अक्टूबर का डब्लू डब्लू डब्लू डॉट बेजो डॉट इन पर मात्र सौ सवा सौ रुपया में अपने सब जरूर जरूर जाओ आ ई सिनेमा के आनंद लिअ आ अहू से बेसी अपन मैटक खर्च अपन मैथिली मिथिला आ बिहारक मैटक प्रति स्नेह प्रदान करू याद रखबै दू अक्टूबर डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बेजोड़ डॉट इन उम्मीद अछि